Inti speaker deuh lekin tui te kan in vel tih ang min hrethiam teh u. A tawpna ber a ni bawk a. Pu Chairman ka zawh ah chuan chaw ei kha ni tawh mai lo ni e. Awle. Kan ril ṭam lutuk lo tur ah ngai ang. Hum. Chhuan tur nangmahni ah a lo awm a ni maithei a. In hnathawh ah te, in in leh lo vah te, in nihna ah te, in pianpui thil nei ah te pawh a ni maithei. Amaherawh chu, chutiang chu nei mah ula, chutiang chu nei mah ila, kan ram tana kan tih ve theih kan tih loh chuan chhuan theih kan nei lo a ni ka ti ve tlat a. Keimahni chauh hian kan awm hmun ah hian lo dik ila, kan unit chauh leh kan block te chauh hi dik mahsela, Helaiah a lu a a dik chuan si loh chuan kan in enkawl danah, kan in rel bawl danah khan kan tan hmasawnna tur a awm lo a, kan khawtlang tan, kan khua leh tuite tan hmasawnna tur a awm thin lo va ni. Amaherawh chu kan ram leh hnam tana thahnem kan ngaihna leh mipui he ram chhunga cheng zawng zawng te tana thahnem kan ngaihna hian vawiinah hian min rawn tir chhuak a, inhnen min rawn thlen tir a, rawn kal a, Nangmahni rawn hmangaih thar a, nangmahni rawn ngaihsak thar thut chu kan ni lo va, Singapore te kan sawi teh ang, ram changkang an ni. Mahse tun hma kum kum tam a la liam lo, kum sawm tam a la liam lo, chutah chuan ram rethei ber, keini ang tho hian nia, keini ai hian an rethei a ni. Vawiinah hian mnf min ngaithlattuin awmin ka ring a, Congress unaute leh bjp te, PC te leh AAP te pawhin awm tawh em ka hre lo a, chutiang chuanin han awm aniang a lo ban phar loh mai. Kan video a lo thlirtu te, chibai u le tun ṭumah chuan nula Bereli thusawi December nikuah sanghnih sawmhnih leh pahnih a mi daih kan ngaithlahin kan rek dawn a, a chhan chu a thusawi hi thusawi ṭha tak a ni a, vawiini thleng pawha la hman ṭangkai, la chhawr ṭangkai theih tur leh thusawi inrem tak te pawh la ni vangin kan rawn hai chhuak thar leh dawn a, an tun hun lo kal zel te nen hian an thusawi te pawh hi a inrem em tih te pawh kha kan lo chik dawn a ni, chuvang chuan Kan ngaithla anga a remchang lai te pawh kan tlazep leh dawn ni tih kha lo hre leh ta ila, lo ning lo ila, Mizoram tan a tha ber hi kan duhtlang vek a ni tih kha kan inhriat thiam chak dawn nia, ngaithla phei nghal ang aw. Pui Chairman, ka lawm e. Ram leh hnam tana ka thawhpui zawhawm tak tak te, ka lungrualpui te, Isua Krista ka unaute, in zavaiin chibai ka buk cheu a ni. Hei kan chairman kha nichin ka inthlak hlan khan min ti duh dah khawp mai a, min duhsak lo hrim hrim hian ka hria vawiin chu a hnunung bera hmeichhia ber min sawm a, Bareli Bareli kha a ti reng bawk sia. Ka host lo hi pawi lutuk a, host ila chuanin a tawp berah kan chairman hi kan ko tur a nia, nakinah thla kan lak a, a hmel hi kan chhinchhiah reng tawh dawn a ni, lo kal leh hunah engtin emaw dal tih let dan a awm turah ngai ang. Tin hei introduction ropui tak mai ka phu loh a ni a. Tin, a karah, programme karah te pawh ka hming an lam leh zauh thin a, ka phu lo hle mai a. Keia, keimahah hian chhuan tur reng reng a awm lo va, mi dangte tana thil han tih that emaw, en tawn tlak emaw engmah ka nei lo va. Sulhnu lah ni sela, ropui tak hnutchhiah ka la nei lem lo va. Politics ah chuan nausen ang, nau pianghlim ang chauh ka ni a, tunah hian kan hotu te, kan hruaitu te, kan u te leh kan thian te hnung zui in ka kal ve mek a ni a. Chutih rual erawh chuan eh chung kan sawi lan duh na chhana chu vawiin ah hian chhuan tur nangmah ni ah a lo awm a ni maithei a. In hnathawh ah te, in in leh lovah te, in nihna ah te, In pianpui thil nei ah te pawh ni maithei. Amaherawh chu chutiang chu nei mah ula, chutiang chu nei mah ila, kan ram tana kan tih ve theih kan tih loh chuan chhuan theih kan nei lo a ni ka ti ve tlat a. Chumi ka sawi awm zia chu he ramah hian kan lo piang a, kan lo seilian a, Lalpana min pek ram a ni. Nimahsela, ei leh ina kan lo piang a, kan lo awm a, kan awm thlawn ringawt a, kan liam leh ringawt a nih chuan he ram tan hian mi tha inngahna tlak leh mi ropui nih hi kan hlawh chhuak zo lovin ka hria a. Chuvang chuan vawina lo kalte leh nakina la en tur te kan thawm hre pha te zawng zawng hian he leilung kan pianna ram, kan lu nghahna tur ram, kan khua leh tui leh kan bialah hian bat kan nei a. Lei kan ba a ni tih kha lo hria ula, chu chu eng nge kan tih chuan kan tih theih tawk kan hnathawhna hmunah te, kan eizawnna hmunah te, kan zirna hmunah te, kan chhungkaw inrelbawlna leh kan khawtlang inrelbawlnaah kan ram tana kan tih theih tawka tha ber kan tih hi kan bat leh kan tih ngei ngei tur a ni tih hi vawiinah hian ka sawi duh a. Eka hmaah khan kan hotute'n that takin an sawi tawh a, Crusade phei chu ni sela, inhlan nawn awn awnna tham a ni tawh a ni, pianharhna tham a ni tawh a, a hnu kan khar dawn a ni a, keimah a sawi tur tam tak pekin ka awm rih lo va, Tawite e chauh a rawn thleng si a, kan kan hriat ang khanin kan inring lo a ni, dik tak chuan helaiah programme sheet-ah kan hming kan hmu a, chu zawng chu ni mai a, helaia kan thut chhung khan kan rilru leh ngaihtuahna te chu kan seng ve a. Mahra chu ram leh hnam thu hril kan ni a, kalh thu khat vuana lo kal kan nih miau avangin kan thusawi ngai te kan sawi nawn lo thei lova, kan pawl thil tum leh kan duh ber te kan sawi nawn lo thei lova, chungah chuan sawi nawn ngun palh a awm a nih pawhin min lo hrethiam ula, Mahra chu in buat saih lo tih khanin eh nge ni kan hruaitu te kan block leh unit te in thiam loh a ni hauh lo a nia, kan in buat saih tum dan ber chu sawi tawi kha ni mai in ni lo ni, ka rawh a bak kha chu. Han ti chiam a ngai lo. A chhan chu kan khat liam a, kan luang liam a. Ram tha leh zual, ram tha zawk neih hi kan duh a, kan vei em em a ni. Tichuan, ka rilru lo awm ta tuna fakhla kan ngaihthlak leh helai hmun ka lo thlen a ka rilru lo awm chu Zabeza tawngtaina tih kha a ni a. A sermon-in ka ngaithla tawh a, a ziakin vawi tam tak hi ka chhiar tawh a, ropui ka ti a. Vawiinah hian Mizo mipuite hian he kan awmna, kan dinhmun atang hian sap tawng kan hmang ve lawk ang a, kan comfort zone atanga chhuah dan hi kan thiam tawh chiah lo a ni. Hei hi a nih dan tur a ni a, traffic jam-ah kan tang a nih chuan tang reng tawh turah kan ngai a, a nih loh chuan darkar khatten kan kal hma a. Mi an lo ei ru nih chuan an ei ruang a, a zo ve leh mai turah kan ngai a. Sorkar suman intihausa nih chuan an sorkar lo hunah tlemin an hausa lo deuh mai dawn tih te kan ngai a. Khatiang khan kan awm dan, kan bu zawlah hian eng nge ngaihthat tak leh insiam that tum lo hian kan awm rei tawh lutuk a, kan comfort zone atanga chhuah leh dan hi kan thiam tawh lo niin ka hria a, chu chu a pawi ka ti hle mai a. Pathian hian kan hausak a phal a, he ramah hian neinung tak leh hlawhtling taka kan awm hi phal a, rethei tur hian min siam lo a, min piantir kher lo a ni tih hi Jabeza tawngtaina atang khan a chiang hlein ka hria a. Jabeza chuan heti hian a ti a, Aw Lalpa, Malmi sawm ngei ngei la, ka ram rih hi min zauh sak ang che, a ti a ni. Ka lungngaihni ah nang awm la, sual ata ka filim theihna turin i kutin min chelh tlat ang che, tiin a tawngtai a ni. Chu tawngtainah chuan eng nge lo lang kan tih chuan Malmisawm ngei ngei la tiin Pathian hnenah a dil a ni. Vawiina mite hian malsawmna eng zat nge kan dil tawh? Kan chhungkaw tan chuan kan dil mai thei e. Mimal tan pawh kan dil mai thei. Mahse kan ram hi mal min sawm sak tur leh malsawmna thlentu tur te rawn tir turin kan dil ngai em? Tin, Zabeza tawngtaina chauh a ni lo a, chhanin a awm a, mal a sawm a. Hlawhtling tak nei nung takin lalpan a siam a ni. Hei hi ka phuah chawp a ni lo. Bible ah a awm a, tin sermon leh ih a a chanchin article te pawh ziah ah chhiar tur tam tak a awm a, khawngaih takin lo chhiar ula ih ngaihven zawng a nih chuan. Chutah chuan Pathian chuan a ram kha a tihausa a, leilung a ti tha a, a tawngtaina kha a chhang a ni. Vawiinah pawh hian Mizo mipuite hian khawngaih takin chutiang chuan dil ila, Ngopa khua leh tuite pawh hian kan re thei em a, kan harsa em a ti reng lo hian Pathian hnenah hian dil ang u. Pathian hnenah hian kan ramri, kan puan in hi zauh turin dil ang u. Kan ṭawngṭaina a dik phawt a, Pathian lama kan ṭan phawt chuan min chhang em em ang. Mahse chumi tur chuan chu malsawmna dawng tur chuan enge kan mamawh, enge an tih ve kan ngaih tih chu a lama rilru dik putute kan nih a ngai a, Pathian lam ṭangtute kan nih ve a ngai a ni. Dikna, rinawmna keimahni nun theuhah hian kan lo chawi nun ve ngai a ni. Chumi nih lo chuan sual takin Pathian duhloh zawng leh thlemna do zo lovin awm reng ila, kan ram tan leh kan chhungkaw tan hlawhtlinna te leh malsawmna te, hausakna te dil ila min chhang kher lo vang. Vui thei pawh kan ni lo. Keimahni lam kan rilru kan thinlung hi a dik phawt a ngai a ni. Chu chu kohhranah chauh kan inzirtir a pui ka ti. Political platform vawiin angah hian politics huangah hian kan inzirtir a ngai. Politics enge kan tih chuan kan khawtlang inrelbawlna te, kan ram inrelbawlna te, chumi a fawngvuantu chu a ni a. Chutah chuan dikna te, rinawmna te, taimakna te, hmangaihna te, dawhtheihna te, thil tha tinreng kha a leng tur a ni a, a nih dan tur pawh a ni a. Chumi quality nei chu zia nei chuan politician te hian kan ram inhruai tur a ni. Tichuan engvaiin nge kha tawngtaina kha ka rawn sawi lan leh ka tih chuan Zaveza chu kan hria Pathian mihriat a ni a, ram dana tawngtaia a hlawhtling a ni. Vawiinah hian politician enge kan mamawh, tunge kan mamawh tih nichinah kan ngaithla tawh a, Buzo Nunsanga te leh midang pawn an rawn sawi tawh a, Pathian hretu politician kan mamawh a, chumi rual chiah chuan Pathian mihriat leh Pathian kaihhruai theia awm mipui kan nih ve a ngai a ni. Kan hruaitutea chauh hian mipuite hi kan innghat thin a, an lo tha lo deuh a, kan thlang sual kan tia, min bum kan tia, keimahni lam hian that, tumna emaw, that tura va nawr tumna emaw, keimahni lam zawk hian hniak en tawn tur hnutchhiah hi kan tum lo thin a. Mipuite leh hruaitute, hotute, kan ram roreltute, rawngbawltute kan pawimawhna a inang reng a ni tih hi kan hriat thar a pawimawhin ka hria. Han kan tla zep lawk ang. A tirh a han ka lo sawi lo a, thusawi hi Ngopa khuan campaign hun lai mi kha a ni a, a hun kha chu December ni kuasak hnaih sawmhnih leh pahniha zpm official channel an upload kha a ni a ka react na hran pakhat chu zpm official channel a thusawi tawh zawng zawng a viewers ngah ber in nuaih khat chuang in viewers an neih avang leh a thusawi hi that em em avang bawk a rawn react kha ka ni a heti hun lai hi chuan in an mahni tak pawh hi an campaign hah vel a ni tih hi a hriat khawp mai a mah pawh khi a la ah cher deuh a tite ang a la slim deuh a chutiang dinhmun te chu a ni bawk a a thil sawi a thil rawn sawi kha pawimawh thin khawp mai a ministry hrang hrang te hi an chhe vek miah lo a ni kah ministry kal tawh zawng zawng te pawh hma amah erawh chu mla mi tha tak tak minister mi tha tak tak te pawh tha thei lo va siamtu chu party worker che tho hi kan ni ve a ni tih te pawh hi kan hriat a ngai a hna kan dil a kan duh a kan beisei a kan party tana theihtawp kan chhuah nate party headquarter ten min awrh hriat sak a. Aa, an hmai za, an hmai za te pawh nai tiin an tu an fa te hna ten lo thun thin a. Khatiang te khan in engmaw zawng tak chuan a sezawng a kan ram in a nghawng tam tak a neih phah na te pawh a awm a chutiang te nih vang chuan party leader te kan politician te ngawr ngawr tha tur a kan beisei lai a mipui mimir zawk te party worker te na dik lo tak a ti tur a kan nawr ve leh si te contract te kan lo thawk a party headquarter rami te pawn an thawk ang unit te pawn an thawk ang block te pawn an thawk ang khatiang tena hnathchhe tak an thawk leh si a bial tu mla te minister tena an sawi mam sak leh ngai kan nih chhung chuan kan party hian rei tak mizorama in sawrkarna kan siam thei dawn lo a ni tih hi kan hriat a ngai khawp mai a chutiang tur chuan party ukar te kha in va han pawimawh tak em. Engti speaker deuh hlekin tui te kan invel tih ang min hrethiam teh u. A tawpna ber a ni bawk a. Pu Chairman ka zawh ah chuan chaw ei kha ni tawh mai lo ni e. Aw le. Kan ril ṭam lutuk lo tur ah ngai ang. Kan a han duh theih tak a. Aw he nu hi chu zei theih lutuk hi a. Aw le. Tichuan kan sawi chhunzawm leh ang. Kan mawhphurhna te keimahni cover tla te hi. Kan theih tawk chuan kan tihlawhtling a ni maithei a. Kan sawi ang khan mihring kan inang lo va, theihna chin te, thiamna chin te inang lo va. Ram tana thahnem ngai em em kan zingah, mipui zingah hian tam takin awmin ka ring a. In hmel ka en a, kei aia, U Vek leh ka nu leh pa leh ka pi leh pu rual zahawm tak tak te ni a, hman atangin kum sawmhnih, kum sawmthum, sawmthum leh panga sawmli dawn a ni ang chu, chhung chu ram in lo vei tawh ngeiin ka ring a, ram tan thil tha pawhin lo ti ve ang, mimal ang te pawhin lo tiin ka ring a, mahse maw nichin a kan sawi ang khan. Pathian mihriat leh Pathian hretu, ram hruaitu kan neih a pawimawhna a lo lang thin a ni. Keimahni chauh hian kan awm hunah hian lo dik ila, kan unit chauh leh kan block te chauh hi dik mah sela, helaia a lu ah a dik chuan si loh chuan kan in enkawl danah, kan in relbawl danah khan kan tan hmasawnna tur a awm lo a, kan khawtlang tan, kan khua leh tuite tan hmasawnna tur a awm thin lo a ni. Chuvang chuan Pathian in a kaihruai theih He zpm ina kan sawi kan that bik vang leh kan tlin bik vang ni lova kan rilru leh kan duhna a kan sawi. Pathian Lalram din kan tum a ni, kan policy ah pawh kan dah a ni tia kan rawn tlang au pui a. Mahni awmna hmun chhuahsana Aizawl atanga helai thlenga kan rawn au lawm lawmna thiam leh thiam lova kan rawn tih ve na hi khawngaih takin a tak tak a ni tih min lo hriat sak ula. Dun tumah hian kan campaign a ni lova, hei in hmu veka political campaign tih a awm lova, Inthlan kum pawl a ni lo a, kan hre vek a, kum in a kum a tawp mai dawn. Mahse, engvangin nge thahnem ngai em em a hetiang a, khaw hrang hrang chhim leh hmar chhak leh thlang a Zoram dung hi kan fan a kan kal reng kan tih chuan kan ram tana kan thahnem ngaihna hian min nawr chhuak a ni. Paula chuan Pathian hmangaihna in min tir lui a ni a ti a, kha tir lui kha, Sap ṭawngah a ziahna ah chuan tir lui mai pawh a ni lo, a lehlim dan kha a dik lo e ka tihna lam ni lovin keini chu a nawrin min nawr kal a ni kan ti teh ang. Min tir min tir luina chin te pawh awm mai thei e, mihringah chuan a peih awm lo ve khawp a nia. Amaherawh chu kan ram leh hnam tana ṭhahnem kan ngaihna leh mipui he ram chhunga cheng zawng zawng te tana ṭhahnem kan ngaihna hian vawiinah hian min rawn tir chhuak a, inhnen min rawn thlen tir a, nangmahni pel hian kan la kal leh dawn a. Kan chawl dawn lo reng reng. Ram tha zawk, sorkar tha zawk, kalphung thar sorkar kan din hma chuan in tan hian chawl lovin kan kal dawn a ni. Chuvang chuan in tungtaina pawh hriselna kan neih theih nan te, Pathian ina a duh dan ang taka thu kan hrilh theihna tur te pawhin min lo tawngtai pui rawh u. Thlarauin min um zui theihna turin khawngaih takin min lo dil sak zel rawh u. Tichuan kan en leh ang. A dawt leh ah chuan Mal min sawm ang che tih lai kha chu kan sawi zo tawhin ka hria a, Pathian hian kan hausak a phal a, rethei taka kan awmte hi a phal lo va ni tih hriat tur a ni. Min hmangaih dan, min en dan a inang vek. Mahse he ramah hian hleih nei rorelna kan nei avangin, kan hrawn avangin mi hausa leh retheite kan kar a zau em em tih kan hria a, a neite pek belh an ni a. A neih lo te kan chan zel a, chu tiang dinhmunah tho chuan nangni pawhin din ve ka ring. Aah thu kan sawi a, ka rilru a rawn thlen tak tak hi chuan ka hnuk hi ul leh mai thin a, ka mittui hi hnai thin a. I chutiang ka awm pal a nih chuan min hrethiam ang a. Ram aah umm. Khaw hrang hrangah kan kal a, eh, thingtlang, hmun hrang hrangah kan kal a, kan hotute'n min tir a, min duhsak bawk a. Chutah chuan mi dinhmun tak tak hi kan hmu a, Aizawl atang hian kan au satliah a ni lo, in ramah, in leh, in khuaah, in leilungah kan lo kal a, rethei te retheihna te, hausa te hausakna te hi kan rawn hmu ve niin ka hria a. Mahse heng zawng zawng hi a siam thatna bulpui chu Rorelna tha kan nei a, sorkar tha kan nei ah bawk hian a ni. Chutah bawk chuan kan let leh lo theih lo a ni. Chuvang chuan tunah pawh hian i inthlan dawn avanga helai a rawn kal a, nangmahni rawn hmangaih thar a, nangmahni rawn ngaihsak thar thut cheu kan ni lo a. Kan ramah hian kan inthlan leh hunah inthlak thlengna sorkar tha zawk kan nei lo leh a nih chuan kan chanchhiat zual dan tur te, Kan nghei theih dan tur te, hausa te kan phak lo dan tur leh kan inkar zau dan tura hi kan hmuh avang zawkin kan feh chhuak a ni a. Chumi avang zawka lo kal chu kan ni a. Chuvang chuan vawiin a lo kal te kan thu ngai thla pha te, nakin a la en leh zel tur te leh midang in la hrilh leh zel na turah pawh he ramah hian chanvo tha kan chan theih nan te, Inrel bawlna tha awm theih nan te leh mira thei leh hausa te kar zau lutuk hi a lo zim a, awmze nei zawk leh rual khai zawka hmasawnna lama kan pen theih nan te leh he ramah hian hlim tak leh lawm tak leh inhmangaih tlang taka kan awm theihna tur chuan sorkar tha kan mamawh a ni tih hi inkalna apiangah inzing nilum aina ah te, inthingpui inna ah te, in inlenna ah te. in committee bang in in thut khawmna leh in din khawmna ah te khan lo sawi rawh u, lo in tuh mawlh mawlh ula in rilru leh ngaihtuahna ah lo dah rawh u. Sorkar tha kan mamawh, sorkar thar kan mamawh, kalphung thar, mipui huap zo, mipui sorkar kan mamawh a ni tih hi khawngaih takin lo in hrilh nawn mawlh mawlh ang cheu tiin kan ngen duh cheu a ni. Tah khan kan tla zep leh lawk ang a ni. He thil hi Inthlan hma kum sang hnesamhnih pahnih a an lo zin vei vahna, an lo tlang au tawhna te kha a ni a. Vawiin ni tling pawhin han ngaihthlak pawh khanin a la nung em em a, Pathian thu nena rawn sawi te pawh a lo ni bawk a. Kawng leh lamah chuanin ka sawi fo thin a, kei pawhin ka ngaih pawimawh deuh chu hei lohi nang leh kei hian Mizoram bak hi ram kan nei lo tih hi ka sawi fo thin a, chuvang chuan hmangaih leh duat taka nang leh kei hian kan enkawn loh chuan engtik nge emaw chuanin Kan ram hi dinhmun chhe zawkah hian a la awm dawn tho tho a, chuvang chuan tuna kan sorkar neih mek zpm te pawh hi an tih tha tawk lo te, an tih fel tawk lo te pawh tam tak a awm mai thei chute ang ah chuan theih tawp chhuah a, kan fin chhuah a, kan nawr kal a, hauh an tunah hauh a sawisel a ngaihna pawh kan sawisel hi thil Kan tih ngei ngei tur a ni. Chu chu ram hmangaihtu ina kan mawhphurhna sang tak a ni a. Heta a thau lo sawh ve thei maw? Ham thatna lo tel ve duh avang ngawta political party a kan awmte hi thil tha ber a nei lohna lai te pawh a lang chiang zel dawn. Chuvang chuan nang leh kei hian ram kan hmangaih siam that kan duh ve a nih chuan kan theih ang tawk tawk a, rinawmna te, dikna te, huaisenna te nena hma kan lo lak ve zel te pawh kha a tangkai dawn a ni tih kha hre ta ila kan ah political hruaitute kan party leader te emaw unit leh block kan hruaitute dik loh taka ti tur nawr ngar ngar tu ni lovin an tih dik loh pawha lo sawisel ngam tu lo khak ngam tu kan nih zel chuan ah Mizoram ah hian sawrkar tha kan neih zel theihin tur tan khan a van pawimawh dawn em. Ka sawi zawt zanriah kil tur kan nih vain ka inthlak hrum hle mai a, eng pawh ni sela thawh dan dan hi kan sawi anga chuan a lo zo ta thut a nih leh tawk tihna a ngah ngai mai ila. Ka rilru ah hian sawi umm hei ka sawi ang khan hmun hrang hrang ah kan kal ve a, a chang leh policy kan sawi a, a chang leh democracy kan sawi a, a chang leh meritocracy kan sawi a, e thil hrang hrang hi thiam leh thiam lo in kan chhiar ang chin chin te kan sawi ve a, e kan kan han au chhuah pui ve thin a nia. Ni chin ah pawh an rawn sawi tawh a democracy te an rawn sawi a, meritocracy kan tih chu tawi te in kan sawi lang duh a. Induhsakna lam ni lovin a thiam thiam an lakna, a tling tling an thawhna ram kha a ni mai a. Chumi example tha tak tak khawchhak lamah khian an awm a, kan sawi lang lawk teh ang e, hemi hemi subject hi chu ka chan pual hi ni lutuk lo mahse kan ti ve hram teh ang. Ram pakhat kan kan sawi anga Singapore te kan sawi teh ang, ram changkang an ni. Mahse tunhma kum kum tam a la liam lo, kum sawm tam a la liam lo, chutah chuan ram re thei ber keini ang tho hian nia, keini ai hian an re thei a ni. Maw dik tak chuan i kawngpuia, khawpuia khanin engtin nge kut dawh tam tak an riak a, an awm del dul thin a ni. Chung chu lehkhabuah tam tak chhiar tur a awm a. Tah chuan ram hruaitu pakhat tha khan rawn thlang ta a, chu ram hruaitu tha chuan ram kha a hruai nghal mai lo a nia. Rei fe kum ruk kum sarih chhung kha a tuar a ni. An man a, an vua a, an hrem a, mel tam tak keiin an kal tir a, lir thei an pe duh lo a. Chutiang chuan chu ram hruai tur ram tana in pe khan a tuar hmasa phawt a ni. A mipui te tan khan a tuar hmasa phawt a. Tichuan le hun a lo in her a, tah chuan chu pa chuan rorelna fawng kha a rawn chelh ve ta a ni. A taka a lo tawn vek tawh a nih avang khan vawiin ang tho hian a taka kan tawn vek tawh a nih vang khan a chang ta em em a. Singapore khi ram ropui, ram into delh, ram changkanga siam turin theih tawp a chhuah a. Ka sawi sual loh chuan China nen ka hriat pawlh loh chuan kum ruk kum sarih chhungin a siam tha vek a ni. Keini ah chuan kum kum ruk kum sarih a ngai lo ang a chhan chu mipui, Kan population zat kan hria a, mipui eng zat nge awm kan hria, mipui thu awih theih zia leh sorkar in ti rawh u, ching rawh u tia in chin a i thu in awih zia hi kan hre vek a. Chuvang chuan hun rei hi kan ram hian tun dinhmun atanga sang zawk leh changtlung zawk, changkang zawk a kan din nan hian kan mamawh lo. Kum rei hi kan mamawh lo reng reng. Rei lo te chhung hian mi ram kan aw em em ang hian kan awm thei a ni. Singapore te pawh engvai nge meritocracy ka sawi ka tih chuan sorkar hna laknaah te, eizawnna kawngah te leh zirna inah te khan Political atanga sawipuitu tha leh Political Certificate lampang khan awmzia nei lova a thiam apiang a tling apiang an la a, chu a thiamna nana chuan ram tan an thawh hlawk lo thei lova, ram tan an thawh hlawk em avangin ram changkang zawkah lo thang ta a ni. Chungte chu thawnthu angin kan ngaithla a tiro Speaker tam tak, Politician tam takin an sawi tawh ram entawn tur tam tak khang kha chu a lo hla deuh a ni pawhin a hnai vai deuh Kan North East puite leh thil hrang hrangte paw'n sawi tawh a, kan ngaithla a, tihian kan ngaithla leh ama kei ngei paw'n ka ngaithla a, an va awm ve aw kan ti a, chutiang kha tiang chuan nei bik a kan ti a, ehe kan ti a, chu zawng chu ni mai a, keimahniah hian chu ram ang chuan kan awm ve tur a ni, chu ram ang chu kan nei ve tur a ni, hei hi Pathianin min pek a ni a, nizanah Puma fa ka ngai khawp mai a, a article hlui ka chhiar a, a rei deuh tawh a. A ziah a mawi ka ti em em chu ka sawi dik lo lo tura ka ngai. Van lal hnuaia kun kan ni a, a chhunga cheng te hi a mite kan ni a, chuvang chuan in hmangaih tlanga hleih nei lova in enkawl tur, in chhawm dawl tawn tur kan ni tih kha a ziah lai kha ka zuk chhiar fua min min khawih thar amah kha ka ngaih thar phah bawk a. Chuvang chuan vawiin a helai vawiin tlai a lo kal khawm te hi kan ram tan thahnem Kan ngaih a, kan za vai, kan inlungrual a kan thawh ho lo chuan ram tha leh zual leh tuna kan sawi a ih thawnthu anga kan ngaihthlak ang khan a tham ral anga a tak ram hi a rawn chang dawn lo va ni. Vawiinah hian mnf min ngaithlattuin awmin ka ring a, Congress unaute leh bjp te, PC te leh aap te pawhin awm tawh em ka hre lo a, Chutiang chuanin han awm aniang an lo ban phar loh mai. Engpawh ni se, khak party kan nih kan awmna atang khan kan MNF avang leh kan zpm avang hian ram hi kan siam tha dawn lo. Ram leh hnam kan hmangaihna thinlung tak tak kan Mizona atang a ni kan siam thatna tur chu. Chu zawk chu ni. Helaiah political party hrang hrang kan awm lo thei lova, khawvel a ni miau, political khawvel a nia kan intihsiak, intihsiakna tel lovin, hmasawnna a thleng thei lo mihring nuna. Chuvang chuan tunah hian a tha zawngin kan intihsiak a, kha kha chu thiang vek. Mahse chhungril tak takah hian thawh ho duhna te, thil tha awh ho duhna te emaw, goal pakhat a pan din ngar ngar a chhuih luh duhna thinlung tak tak hi mipuite hian kan la nei tawk lovin ka hria a, a pui ka ti. Vawiinah hian kalphung thar te hian kan policy hi sawi dawn ila thil thar tam tak kan ram tan hian zawrh tur kan nei ve a ni. Mahse a hun a la ni lova. Inthlanten han puang ang a, chungah chuan Pathian zarah kan dam ang a, kan la inhmu leng a, policy te pawh kan la sawiin zawhna leh chhahna hun te pawh kan la hmang ho tur a ngai ila chumi atan chuan khek ila. Mahse chumi ka sawi rual chuan thil pakhat sawi duh ka nei a, Tripura khuan kan thian kan thianpa awma tah chuanin hei an scheme hrang hrang a sawi thin a, Ih tar pension te pawh kan nei ve kan kan hria a, chuan chumi mai bakah chuanin nula leh tlangval kum sawmli leh panga chung lam kan ramah chuan nula senior tlangval senior kan ti mai thin a, chungte hnenah pawh chuan thla tin pawisa an pe a, chutiang scheme an nei thu te leh scheme hrang hrang an nei a that zia an mi leh sa te tana that zia kha min hrilh a ni, chumi ka sawi duhna chhan chu keini pawh hian kan kan policy SDRP ah khanin kan ziak a. Tar pension chungchang kan ziak a, i tum khat chu kan ward chhungah Mel Thumkhuka ward chhung a nia, i min rawn phone a, kan pu te an niang chu i kum lama upa zawk an ni a, tar pension hi hei hetiang hian i inziah ang hian in ti pung dawn em ni a tia min rawn zawt a, aw ni e, kan ziah ngam tawh hi chu kan tih ngei tur a ni a, Pathian zara thil a kal sual viau te a nih loh chuan kan tih hlawhtlin tur a ni, tiin ka ziak a. A chhan enge kan tih chuan kan ramah hian kan harsat zia kan hria a, kum upa te pawh hian an chanvo an hmuh loh zia kan hria. Keini tha lai te chu lehlamah nichin an sawi tak nangin kan van nei zawk alawm. Kan tha te a la chak tha a, eng eng emaw kan ti a, hei YouTube te kan ti a, sum leh pai te kan la lut ruih ruih a. Mahse kum upa zawk te kan ram tana rohlu zawk tar pen tar leh kum upa kan tih zinga tel tawh te tan hian, Kan ram hian tih vak hi a nei lem lo a ni. Kan ram hian chawimawi letna chu hi a nei tlem em em mai a ni ti tawp teh ang chutiang zawng chuan. Chutah chuan zpm te hian kan tih ve thei chu he tar pension ah hian hei hi kan ti pung ang a tiin kan kan SDRP ah khan kan ziak a. I a zat ka sawi lo vang a chhan chu a lehkhabu ka lo lei ve ula lo chhiar ve ula ka duh a. Chung te chu kan kalpui tum a ni a thil hrang hrang in to delhna leh keimahni kan in enkawlna tur thil hrang hrang hi kan rawn chhawp chhuak ve dawn a ni. Chutah chuan. Tui kan in leh lawk. Chutah chuan vawiina kan in ngaihthlak a, kan in ngaihthlak liam leh mai chuan thu tha tak tak an sawi kan ram in a, kan in relbawlna that loh zia te leh kan sum leh pai chan tur kan chan loh zia te, Mizo kan nih man awm lo zia te, a hnam ang pawha a zahthlak let ling zawnga kan awm dan te hi kan lo theihnghilh leh mai chuan a party lian leh a hmasa te, E eng nge ni kan lo belh tawh te, chutiang khatiang min tihsak tawh tute lama kan ṭan leh mai chuan vawiina kan ṭhahnem ngaihna te, nakin zela ṭhahnem ngai kan feh chhuahna te hian awmzia nei dawn lo, a thlawnin a luangral leh mai dawn a ni. Chuvang chuan khawngaih takin mipuite, he thu lo ngaithlatute leh nakin zela pawha lo tel turte min ṭawiawmtu turte hian ram leh hnam hmangaihna thinlung dik, tak hi pu ila kan that lai lai a ni emaw, kan upat hnu a ni emaw, kan naupang lai hian kan ram laka kan bat, ram leh hnam hmangaih leh dik tak leh rinawm taka a chhunga kan lo chen a, mi tha zawk kan thlan a, Pathian ṭih mite tana politics a hmun kan ken a, min hruai tura kan lo thlan thiam hi a pawimawh tak zet zet a ni. A tawp nan heti hian ka sawi duh a, kan zava hian ṭhahnem chu kan ngai vek, mahse kan duhna in hma a hruai a, Pathian hi a hnung dawltu ah kan hmang ṭhin. Chu chuan he dinhmun hi min thlen a, he ram hi ti ang hian a lo awm ta a ni. Tun atang chuan hawh u, ka mizo puite, Isua Krista ka unaute zawng zawng hi ka sawm duh che u. Pathian hian kan hmahruai se la, kan duhna leh kan mamawh chu a hnenah dil ila a hnu i dawl ang u tiin ka sawm duh che u a ni. Le, ka duh tawh ka ngah. Hei Krismas hma chuan kan inhmu leh tawh dawn lovin ka hria a, chuvang chuan inzavaiin Krismas leh kum thar hlim taka Hmang turin duhsakna ka hlan cheu a, khawngaih takin lo ṭang zel ang cheu aw. Aw, le ka lawm e, Lalpan malsawm cheu rawh se, ka lawm e. Aw le, khati zawng kha kum sang hnih sawmhnih leh pahnih a mi daih tawh December ni kua a nula Bereli thusawi kan han ngaihthlak let leh te, kan han rek let leh te a ni a. Thusawi kha a nung khawp mai a, hei kum li dawn a lo vei tawh hnu pawn han ngaithlai ila chhungrel ah min la fan vang vang thei a ni tih te pawh kha in lo feel ve theuhin ka ring a Singapore chanchin a rawn sawi khan hei kan sawi fo thin a Singapore ah te kan lo awm bawk nen kei tak pawh hianin ram kan lo vei ve tho si a Singapore in a thil hrang hrang a kalpui dan health sector ah te power and electricity chungchang ah te tourism ah te transport ah te leh Thil hrang hrangah hianin Mizoram sorkar, Mizoram mipuite tan a hmalak chak dan kawng hrang hrang hi ka lo ngaihtuah ve thin a, chung te chu a veiawm em em a. Singapore-ah hian ngaih pawimawh deuh a neih thin pathum ka sawi thin, ka sawi fo thin kha, nichinah nula Berylin-a rawn sawi, Meritocracy, Hna lak reng reng a thiam ber tling ber lak te pahnihna chuan pragmatism, thil tih hlawh tlin ngei ngei tur sorkar in a a buaipui ang chi te kha mi ramah chuan an kalpui nasa tawh vangin mi ram chuan hlawh tling thin a ni. Keini ah chuan in khawilaia maw project kan siam a, party mi leh sa te duhsak nan kan ti a, Hman tangkai tak tak lovin a awma kan hluihlawn a leh lawi si a vai bel che tel man kha khatiang zawng zawng kha mi ram ram changkang ram hmangaih taka an enkawlnaah chuan khatiang khan lo kalpui tawh lova pragmatism an lo ti a, hman mamawh tur hman tangkai tur chauh lo kalpuia kha an lo ching tawh a ni. Tichuan a pathumna chuan rinawmna a ni a, chu rinawmna ina a ken tel a chu dikna leh huaisenna a ni a. Ramsi a ramhruaitu ten an politician ten an mla ten legislator ten dan an siam a, chu an dan a chu an mahni ve khan an bawh zui a, an monitor bawk a, an hnuaia department head hrang hrang ten an um zui a, an mahni politician te hian an ti dik lo hmasa ngai lo. Kei neiah chuan kan politician zawk ten dan an bawh chhi a, kan tu kan fa ten dan an bawh chhi a, kan hum leh thin a, khatiang ah khan mi ramah chuan a ni lo va, bawlhhlawh pawi dan paih lohna tura paih ringawt avanga A cheng sing tel chawi te, meizil mung paihna tur paih loh avanga cheng sing tel chawi te leh chil min la hre thei mawla chil chhahna hmun lo tura an chhah avanga eng eng pawisa chawi te an awm bawk a, traffic light signal light vek kan hmang a, chutiang ang a light en loh lai a hrin loh lai mihring kalna tur hun loh lai kal avanga man avanga pawisa chawi te pawh an awm a ni. Khatiang hrang hrang hremna dan hrang hrang kha mi chuan an zam a, ha an zam ang kha an bawh zui a. an kalpui zel a, chu chuanin ah eng nge ning thil ti dik lo thei lovin huai sem taka ti dik dik taka kan tih theihna tur khanin min lo zirtir a, chu chu kan rinawmna tur kha a nawr a innawr kal ngai te pawh kha a lo ni ve a ni. Mizoram ah pawhin ka ngaihtuah thin a, khawimaw lai hmun thenkhatah pawh chuan traffic signal light hi hman achang te hi hre ve tawh ila, thil dang zela implement leh dan te pawh kan thiamna tur kawng te pawh a ni dawn a, chu chuan tangkaina eng nge ning. Awmze nei zawk te pawh a la hril dawn a, kan lo inzirtir lawk dawn ani tih te pawh kha hre ta ila. Ni e, khati hun lai sang hnih pahnih hian policy an aupui zing a mi tar pension te pawh kan hria a, a rawn ti hlawh tling a, khati engkha an ni an kan rawn an rawn kal zel turah pawh hianin a theih tawp chuan kal theih nan kan lo tawngtai pui te pawh kha an tul tak meuh meuh va a kan lo fin chhuah te leh an tih dik tawk lo te pawh kan lo zilh hau ngam te pawh kha a tul a, kan ram kan hnam tana theih tawp chhuah zel tur hianin mitin te atang tlang ta ila hei kum a lo thar anga sang hnih sawm hnih pasal leh hitin eng hnih riatah kan inthlang leh mai dawn a, chutiang hunah te pawh chuanin engtiangin nge party hrang hrang ten policy te pawh a rawn au pui leng tih te kha kan la chai ho tur leh kan la ngaihthlak a kan la zir ho tur te pawh a ni dawn a ni tih te kha lo hre ta ila tun tum tan chuan kan video te he khati zawng kha lo ni leh phawt sela kan sawi fo thin kha engtik nge maw chuanin politics te kan la ti ve anih pawn kan ram tan thei tawp kan chhuah zel dawn a chutiang tur chuan a in ngaih dan te a fin chhuah kan tulna tur tam tak te pawh awm dawn ani comment lamah te pawh khan rawn sawi hreh lo ula tiin kan in sawm lawk sa te pawh ni sela a tha nge hun han hman nuam vek ule.